Mae'r ddau siaradwr nesaf, Dr Elin Royals a Dr Huw Lewis, yn cynrychioli Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae maes polisi a chynllunio iaith, iaith ymysg y prif feysydd um, lle mae Elin yn ymchwilio, ac wrth astudio ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol yn Ewrop, Mae'n cyfrannu at ddatblygu'r sylw i bolisi iaith o safbwynt gwyddor wleidyddol. Yym, bach o trivia, roedd mam Melin yn athrawes Gymraeg i Colin yn Ysgol Rhydfelen. Felly, da iawn mam Melin! Mae arbenigedda Huw um, yn cwpasu meysydd megis polisi chynllunio iaith, adfywio iaith a gwleidyddiaeth Cymru ac athroniaeth wleidyddol gyfoes.

Yn gyntaf, 'da ni isio parhau'r diolch hefyd, Colin, am fod mor gefnogol o'n hymchwil ni, mor barod ych cyngor, ac mor barod i rannu'ch eich ymchwil chi efo ni. A mae'n profiad ni yn adlewyrchu cymaint o bobl eraill sy' yma heddiw a sy' ddim yma heddiw, o'r byd academaidd a pholisi i ymarferwyr a ymgyrchwyr llawr gwlad. Mae yna beryg mewn ceisio crynhoi cyfraniad academaidd mor fawr, ond oedden ni eisiau trio tynnu sylw at rhai meysydd um, oedden ni'n meddwl oedd yn allweddol. Uh, da chi wedi sefydlu polisi iaith yng Nghymru fel maes ymchwil aml-ddisgyblaethol. Da chi'n ymchwilydd traws-ddisgyblaethol cyn i hynny fod yn ffasiynol hyd yn oed. um, ac nid maes i sosio-ieithyddiaeth yn unig ydy polisi a chynllunio iaith. Ac wrth gwrs, mae hynny wedi gwneud cyfraniad ehangach i faes polisi a chynllunio iaith fel mae'n cael ei weld yn rhyngwladol hefyd. Um, elfen arall allweddol ydy sicrhau bod polisi iaith Cymru yn cael ei drafod mewn cyd-destun cymharol, da ni wedi gweld chi'n neud o heddiw, uh, ac mae'r pwyslais cryf yma ar waith cymharol, yr Gobeith da ni gyd yn gallu cael um, o ystyried ar draws achosion er gweitha'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw. A da chi hefyd yn reit glir eich safbwynt, does na ddim man gwyn, man draw, chwaith. Gallen nhw ddysgu, ond, ond da ni gyd yn gorau wynebu heriau gwahanol yn yn achosion gwahanol. Ac yn olaf, ac eto, da ni wedi gweld hyn heddiw, da chi'n cysylltu cwestiynau adfywio iaith efo cwestiynau mawr a tueddiadau ehangach. er enghraifft, y cyswllt rhwng iaith a chydraddoldeb cymdeithasol, a'r cyswllt rhwng iaith a lles y cyhoedd, y syniad o public good dach chi wedi siarad amdano fo'n barod heddiw. Drosodd i Huw. Na ni. Um, dwi'n gallu defnyddio'r clicker. Dyna ni, dyna ni. Um, dwi'n meddwl, y cyd-destun i'r sylwadau a'r cwestiynau dyn ni eisiau codi heddiw yw yn y lle cyntaf ffaith bod Yn rhyngwladol, ar draws y byd, ymdrechion at fyw i'r iaith wedi dod yn yn fwy fwy cyffredin dros y degawdau diwetha', ac mewn nifer helaeth o gyd-destunau mae hynna'n golygu gwaith llawr gwlad go iawn, yr ymdrechion 'ma'n cael ei arwain gan y cymunedau iaith ei hunan. Ond yng nghyd-destun Ewrop, yn rhannol o ganlyniad i brosesau fel datganoli neu rhanbartholi, dyn ni wedi gweld tuedd o lywodraethau is-wladwriaethol yn dod i ymgymryd a mwy a mwy o'r cyfrifoldeb yn arwain ymdrechion adfywio iaith. Dyna'n sicr sydd wedi bod yn brofiad nid ni yng Nghymru, ond mae hynna'n cael ei adlewyrchu mewn llefydd fel yr Alban, ond tu hwnt hefyd mewn llefydd fel Sbaen a, sori, mae'n drwg 'da fi, yn Sbaen, yng Ngwlad y Basg a Chatalwnia. Nawr, I, O safbwynt y sawl sydd â diddordeb mewn dyfodol ieithoedd lleiafrifol fel y Gymraeg, y Gaeleg ac yn y blaen, mae hynna yn rhywbeth i'w ddathlu. Mae'n arwydd o lwyddiant ymgyrchu mewn ffordd, yr sefydliadoli cynyddol yma ar adfywio iaith fel, fel prosiect. A dyn ni wedi gweld yn sgil hynny y defnydd o ddeddfwriaeth ond hefyd cyflwyno ystod o strategaethau polisi a'r defnydd cynyddol o arian cyhoeddus i gefnogi adfywio iaith fel prosiect. Yym, ond ar yr un pryd, mae'r broses 'ma, os liciwch chi, o yn raddol troi adfywio iaith i fod yn brosiect polisi llywodraethol yn iawn ryw, yn codi ystod o heriau neu cwestiynau sy angen i ystyried ymhellach, a rheini'n gwestiynau i'r sawl sy'n gweithio yn y maes, boed o fewn Llywodraeth neu y tu allan. A be dyn ni eisiau gwneud yn yr ychydig o amser sgynnon ni yw jyst adlewyrchu arni a ystyried yn well rhai o'r cwestiynau neu'r heriau hynny. A yn briodol iawn, mae dyfyniad gan Colin ei hunan yn cynnig man cychwyn defnyddiol i be dŷn ni eisiau drafod. Mae'r dyfyniad ar y sgrin, falle bod Colin ddim yn cofio, mae'n dod o, falle bod e'n angytuno erbyn hyn, ond mae'n dod o um, anerchiad gan Colin mewn uh, cynhadledd gafodd i gynnal ym Mrwsel uh, nôl yn 2019. Mae'n amrym o bobl sy yma oedd yn bresennol bryd hynny, a thema Colin ar y pryd oedd adfywio iaith ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. A mae yna dipyn yn y dyfyniad yma sydd yn werth adlewyrchu arno. Y ddadl ar y pryd oedd bod tuedd i drin adfywio iaith fel proses ar wahân, mewn modd braidd yn fecanyddol, heb roi ystyriaeth ddigonol i faterion cyd-destynol pwysig. A Mae'n sicr werth ystyried hynny, achos tra bod, yym, fel o'n i'n sôn, y y sefydliadoli, y troi at fyw i'r iaith yn gynyddol yn broses yy bolisi llywodraethol yn rhywbeth pwysig, a'r cyfleoedd mae hynna yn cynnig yy i wella y y cynllunio, y cloriannu, ac yn wir, yr ymgais i broffesiynoli adfywio iaith fel maes, Mae wastad rhaid cofio ar yr un pryd bod adfywio iaith o ran ei hanfod yn broject sy'n galw am ymgydymu â, neu bod yn ymwybodol â, phrosesau macro a chyd-destunol sydd yn dylanwadu ar yr hyn dŷn ni'n ceisio'i gyflawni. Diolch. A. Adlewyrchu ar y math yma o gwestiynau a trio tynnu sylw at y math yma o dueddiadau fel y maen nhw yn adweithio ar adfywio iaith heddiw oedd amcan y prosiect a buodd Elin a finne a Wilson McLeod yn y blaen fan hyn yn rhan o'i arwain rai blynyddoedd yn ôl, a cyfraniadau gan nifer o bobl eraill gan gynnwys John Walsh a Colin ei hunan. A beth oedd rhai o gasgliadau'r prosiect na'n ceisio eu danlinellu oedd y ffaith bod 'na gymaint o y newidiadau macro cymdeithasol heddiw yn cynnwys rhai o'r pethau dŷn nodi ar y sgrin, er enghraifft, esblygiad bywyd teuluol a natur mwy cymhleth bywyd teuluol, a goblygiadau hynny i themâu fel trosglwyddo iaith, neu y trawsnewid mewn patrymau rhwydweithio cymdeithasol a bywyd cymdeithasol, a goblygiadau hynna i ymdrechion i hyrwyddo defnydd cymdeithasol o ieithoedd, neu yn wir, fel dŷn ni wedi clywed eisoes bore yma, Y ffaith bod ni'n byw mewn oes o fudo rhyngwladol a goblygiadau hynny i ymdrechion i hyrwyddo caffael iaith a beth yw goblygiadau hynny i'r syniad o pwy sy yn siaradwyr newydd. Mae'r newidiadau macro yma yn beth sydd angen cadw mewn cof ac os liciwch chi dyma falle'r her cyntaf dyn ni eisiau ei bwysleisio yn y, yn y cyflwyniad, y ffaith bod um, adfywio iaith i'r sawl sy'n ymwneud â'r gwaith eto fel ni'n dweud, boed o fewn Llywodraeth neu'r tu allan, mae yna densiwn ynddo fe, achos ar yr un pryd mae'n golygu, i raddau helaeth, ceisio gwrthweithio neu sefyll yn erbyn rhai o dueddiadau mawr yr oes, ond ar yr un pryd gallwn ni ddim anwybyddu y tueddiadau hynny, achos maen nhw'n aml iawn â goblygiadau i sut mae pobl yn byw eu bywyd ac yn ymwneud â'i gilydd, ac yn y pen draw, drwy geisio annog mwy o ddefnydd o iaith, ceisio effeithio ar y patrymau yna ydyn ni. Felly dyna falle'r her fwya' cynta' dyn ni isie pwysleisio. Ma' hwnna'n rhywbeth dyn ni 'di trafod mewn gwaith blaenorol. Ond 'na i droi nôl i Elin sydd yn mynd i fynd mlan i rai pethe mwy penodol dyn ni isie codi. Diolch Huw. Yy ac felly yn y cyfmod 'ma lle ma' llywodraethau is-wladwriaethol yn gynyddol arwain ar adfywio iaith, Dyma falle rhai o'r heriau oedden ni eisiau, heriau cyfoes oedden ni eisiau codi. A falle maen nhw'n reit berthnasol i Gymru, ond gobeithio bod yna berthnasedd y tu hwnt i Gymru. Um, da ni wedi siarad, siarad am ymlawenhau yn y llwyddiant, um, ond nath y gweinidog hefyd godi y cwestiynau ynglyn â sut gallwn ni wella be da ni'n ei wneud hefyd. A dwi'n meddwl y peth cyntaf falle ydy, fel nath Colin sôn bore yma, y sialens bwysica falle ydy cynyddu defnydd iaith. A dwi'n meddwl bod ni'n gweld pwyslais cynyddol ar gymell defnydd, um, a mae hyn yn creu pwyd cydbwysedd rhwng hybu caffael a hybu defnydd sy'n egwyddorion allweddol i gynllunio iaith effeithiol. Ac dwi'n meddwl bod yr, bod yna risg bod y targed o filiwn o siaradwyr wedi awgrymu taw cynyddu niferoedd siaradwyr oedd prif ffocws y Llywodraeth. Ond doedd hynna ddim yn deg, oherwydd roedd pwyslais hefyd yn ail thema'r strategaeth fel da ni wedi gweld yn barod heddiw ar gynyddu defnydd, a mae'r mae'r elfen yna mor holl bwysig, targedau penodol yn ymwneud â fo, y pwyslwys ar sicrhau hyfywedd cymunedau Cymraeg fel lleoedd sy'n hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd, a hefyd pwyslais ar gefnogi pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol, yn y gweithle ac wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Felly, mae'r pwyslais yma ar gymell defnydd yym mewn gwahanol feysydd yn hynod o bwysig a dwi'n um, edrych ymlaen i weld cam y pellach o ymyraethau penodol mewn ardaloedd penodol uh, yn sgil argymhellion Comisiwn Cymunedau Gymraeg maes o law. Nodwedd arall o aeddfedrwydd polisi iaith ydy enghreifftiau da o gyfuno arfer cyfreithiol a chynllunio strategol efo'i gilydd i wireddu amcanion. Um, Dyma ymateb i'r cyfle i gynllunio'n ieithyddol yn gyfannol a gwneud yr hyn sy'n bwriadol i Lywodraeth i wneud i wrthdroi yy shifft iaith, neu o leiaf ceisio wrth gwrddroi shifft iaith. A mae hefyd yn ymateb i sefyllfa gwariant cyhoeddus yym wrth i allu Llywodraeth i ariannu ymyraethau'n bwrpasol fod yn llai o, o bosibiliad weithiau. A dwi'n meddwl bod yr enghraifft y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg o gynyddu'r rheidrwydd i gynllunio drwy reoliadau a chanllawiau ieithystatudol yn dangos y, y potensial i sut i ymateb i arafwch neu amharodrwydd ac annog symud i gynllunio'n fwy pwrpasol drwy ddefnyddio arfer cyfreithiol. Ar yr un pryd, tra bod deddfu penodol yn ymwneud â iaith yn bwysig ac yn ateb pwysig, mae yna her arall o integreiddio ystyriaethau ieithyddol i ystod o feysydd polisi eraill, a mae'r gweithredu traws bolisi yma yn un hynod o heriol yn enwedig mewn meysydd fel iechyd, datblygu economaidd, yym ac dwi'n meddwl bod yna gwestiwn ynglŷn â ydyn ni'n llawn ddeall sut i ymateb i'r her yma o weithio'n draws bolisi, her sy'n fwy fwy cwmpasu, nid yn unig Llywodraeth Cymru, ond Llywodraeth San Steffan hefyd. Um, mae Colin yn barod wedi siarad am botensial deddf llesiant cenedlaethol dyfodol yn y cyd-destun yma heddiw, yn creu yr rheidrwydd yna ar wahanol adrannau, Ond ydy hynna, ydy adrannau wedi mewnoli a perchnogi hynna? Dwi ddim mor siŵr hyd yma, gan gynnwys peth o'r tystiolaeth da ni'n gweld gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ei hun. Yym, mae yna lot o weithgarwch a mae yna lot o bethau ffantastig yn digwydd, ond dwi'n meddwl bod yna rai meysydd lle falle gelli gweithredu'n bellach yn y meysydd anodd, cymhleth, sensitif, llawer ohonyn nhw'n gysylltiedig efo'r sffêr preifat, sy ymhell o fod yn syml i weithredu ynddyn nhw, ond maen nhw'n allweddol i wyrdroi shifft iaith. Er enghraifft, pa ymyraethau pellach allai cael eu datblygu ac sy falle yn cael eu datblygu i ymateb yn bwrpasol i'r problemau mewn dirywiad defnydd iaith mewn teuluoedd a cholli iaith yn sgil diffyg trosglwyddiad, neu oes 'na fwy gallwn ni wneud i ymateb i her mewnfudo? Um, sioniwyd bore ma am heriau ran y sector breifat. Un o'r pethau nas draw o fi o waith cynog a rhian yn Mangor ac yn Sir Fôn oedd rôl y sector breifat mewn darparu gwasanaethau hamdden yn enghraifft a be oedd graddau effaith hynny ar y cyfleon i ddefnyddio'r iaith. Sut mae modd ymyrryd yn mwy pwrpasol? A mhwynt olaf i ydy, yym, ma' rhai o'r herie gweithredu'n gadarnhaol 'ma yy yn tanlinellu graddau dylanwad agwedd unigolion ac ewyllys gwleidyddol ar bob math o lefelau i wareddu amcanion polisi iaith. Ma'r rheidrwydd statudol yna, ma'r ma'r canllawiau gyd yna, ond ma'r ewyllys unigolion yn dal i gael dylanwad. ac mi ddangosodd astudiaeth Colin ar draws gorllewin Ewrop y graddau gall gweithio'n sifil fod mor allweddol i achosi newid ddigwydd o gyfeiriad llywodraeth i wireddu polisi iaith. So, mae yna rai yn brwydro ar y tu fewn, yn brwydro'n galed, ond mae yna eraill o'u cydweithwyr yn methu llawn werthfawrogi sgil-effeithiau eu gweithgaredd, eu penderfyniadau nhw a'r hyfywedd iaith. Yn yr un modd, uh, mae'n gwaith ni, a chymod, mae hynna'n wir am bob math o lefelau lywodraeth yn dyri, a mae'n gwaith ni wedi pwysleisio graddau dylanwad ewyllys gwleidyddol ar weithredu polisi iaith ar draws achosion uh, y gwahanol yng Ngorllewin Ewrop. Felly, sut mae sicrhau mwy o agwedd cadarnhaol at ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol? Da ni'n gwybod bod yna gefnogaeth o ddefol i ymdrechion adfywio Ond sut gallwn ni ddatblygu hyn am bellach? Yym, ydi'r syniad o gryfhau'r a dealltwriaeth o, o bwysigrwydd lles y cyhoedd, fel mae Colin wedi awgrymu yn un ateb, nath Cast yn siarad am hynna hefyd. Oes na dechnegau eraill gallwn ni er mwyn sicrhau bod yr, yr, y, y wyllys gwleidyddol ac agweddau mwy cadarnhaol i sicrhau gweithrediad rhai o'r polisïau sgynnon ni? Un sleid i gloi. Yym un her mewn ffordd arall i gyfeirio ato i gloi, achos nes i nodi ar y dachrau uh, y ffaith bod y cynnydd dyn ni wedi gweld mewn rôl sefydliadau llywodraethol a'r ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb uh, dros ymdrechion adfywio iaith sydd wedi deillio hynny yn rhywbeth i'w groesawu gan y sawl sydd wedi ymgyrchu a galw am hynny yn y maes. Ond ar yr un pryd, wrth i hynny ddigwydd, mae yna le i oedi i ystyried a cloriannu y goblygiadau posib mae hyn yn ei gael i gyfraniad yr un mor allweddol y gymdeithas sifil, y mudiad iaith, y mudiad iaith ehangach. A beth yw goblygiadau felly i rôl mwy blaenllaw awdurdodau cyhoeddus, arian cyhoeddus ym maes adfywio iaith, i ddyfeisgarwch egni annibyniaeth? y mudiad iaith ehangach. Nawr, mae hyn rhywbeth gyfeiriodd Colin ato tua diwedd uh, i anerchiad bore yma. A mae'n gwestiwn pwysig. Uh, mae'n bwysig oherwydd, um, er mor allweddol yw uh, rôl arweiniol uh, awdurdodau cyhoeddus a cyrff llywodraethol yn cyflwyno strategaethau neu'n buddsoddi arian cyhoeddus yn y project cyffredinol o adfywio iaith. Mae adfywio iaith wastad yn mynd i fod yn broject sy'n galw hefyd am ymwneud cyhoeddus cyffredinol, am fobeleiddio uh, cyhoeddus. Achos wedi'r cyfan, fel ni'n sôn yn gynharach, be mae'r rhywun yn ceisio gwneud yw newid neu dylanwadu ar arferion bywyd unigolion neu teuluoedd. A mae'r dasg yna wastad yn mynd i fod yn rhywbeth na fydd Llywodraeth, na'n wir, unrhyw fath o fersiwn o fwrdd neu corff lled braich arall, yn gallu arwain arno ar ben ei hunan. Felly, mewn gwirionedd, be dwi'n dweud yw bod angen cadw cof o'r ffaith bod um, adfywio iaith angen bod yn gymaint o fudiad cymdeithasol neu symudiad cymdeithasol ag ydyw e o brosiect polisi uh, cyhoeddus. Os dyn ni'n ystyried hynny'n mhellach, a falle gyda golwg ar y math o uh, gyfraniadau uh, ydyn ni wedi gweld ac a gallen ni obeithio gweld gan y gymdeithas sifil ochr yn ochr â llywodraeth wrth geisio uh, gwthio ymdrechion adfywio iaith. Gallwn ni feddwl yn y lle cyntaf bod e'n golygu ystyried ar draws tri uh, opsiwn posib. Dwi ddim yn dweud bod hyn yn cwmpasu popeth, ond mae'n ffordd i ddechrau meddwl am hyn. Yn y lle cyntaf, bod mudiadau, os dyn ni'n meddwl am y cyd-destun Cymreig o leiaf, fel eto gyfeiriodd Corin bore yma, mudiadau fu cynt yn gweithio'n annibynnol ar lawr gwlad o'r gwaelod i fyny, yn fwy fwy yn dod i fod yn bartneriaid i'r Llywodraeth, yn bartneriaid drwy fod yn ceisio rhoi ar waith rhai o'r strategaethau neu'r ymyraethau sy'n rhan o'r Strategaeth Iaith Genedlaethol, weithiau fel darparwyr ffurfiol o rai o'r ymyraethau hynny. Dyn ni ar yr ochr arall hefyd yn gweld mudiadau sy'n gweld eu priod waith fel eirioli a pwyso am newidiadau polisi pellach, a mae hynny yn briodol iawn. Ond ar yr un pryd, mae yna le parhaol, a dal angen, y gymdeithas sifil, y mudiadau iaith i ymhel â'r gweithgaredd cymdeithasol ehangach 'na sy yn weithgaredd llawr gwlad mwy organig o'r iau'n rhyw. yn gweithio o bosib drwy um, sefydliadau neu uh, gymdeithasau lleol megis clybiau chwaraeon ac yn y blaen. Os dyn ni'n ystyried yn ofalus y cyd-destun presennol, mae yna le falle i ofyn ydyn ni'n taro'r cydbwysedd yn iawn ar draws y dair elfen yna o ran ymwneud mudiadau iaith a'r ymdrech gyffredinol i sicrhau adfywiad iaith. Eto, yn adleisio be wedodd Colin bore yma, Yym, mae'n bosib dadle, mae'r model gwaith dyn ni wedi gweld yn datblygu, nid yn unig yma yng Nghymru, ond mewn nifer o achosion gwahanol, yw bod nifer cynyddol o fudiadau iaith yn gweld y sail i'w gweithgaredd yn ymwneud â sicrhau yy buddsoddiad cyhoeddus i gynnal gweithgaredd. Nawr, dwi ddim am eiliad yn yn beirniadu y fath yna o ddull gweithredu nag yn galw am ail-edrych ar ymrwymiad gwariant cyhoeddus gan y Llywodraeth i'r fath yma o weithgaredd. Ond ar yr un pryd, fydden ni jyst eisiau awgrymu bod yna gwestiynau pellach i'w holi o gwmpas hynna os taw'r nod mewn digwyddiad fel hyn yw ystyried ble mae rhywun yn mynd dros y blynyddoedd neu'r degawdau nesaf. i ba raddau bod y cydbwysedd presennol rhwng y gymdeithas sifil, adfywio iaith, a'r llywodraeth yn sicrhau digon o annibyniaeth i fudiadau iaith llawr gwlad. I ba raddau ar yr un modd, yn yr un modd, mae'n ddrwg 'da fi bod y cydbwysedd yna yn un sy'n cymell digon o gyfle i ddyfeisio neu arbrofi dulliau newydd, ond hefyd yn sicrhau cyfle nid caniatáu digon o gyfle ar gyfer ymyraethau i gefnogi'r Gymraeg sy â gwedd mwy organig yn hytrach na gwedd mwy sefydliadol. Ac golwg yn benodol ar y sefyllfa fan hyn yng Nghymru a be dyn ni'n gwybod am wariant cyhoeddus dros y blynyddoedd nesaf a'r hyn sy'n debygol fan'na, i ba raddau bod y cydbwysedd presennol sydd gynnon ni yn un sydd yn sicrhau digon o wytnwch yn y mudiad iaith ehangach. Mae'r rheini, dwi'm yn gwybod, yn gwestiynau anodd, dyn nhw'm yn gwestiynau hawdd a dyn nhw'm yn gwestiynau sydd gen i atebion parod ar eu cyfer nhw, ond maen nhw'n rhai dwi'n meddwl y byddai'n talen ni adlewyrchu yn eu cylch. Yym, fe gyfeiriodd Colin, a na i gloi ar hyn, fod yna draddodiad o droi tuag at Catalunya, er enghraifft, o fod yn meddwl a, a sut gallu defnyddio cyfalaf cymdeithasol o fath gwahanol a cyfalaf economaidd o fath gwahanol i gefnogi uh, ymdrechion adfywio iaith. Dyw hwnna falle ddim wedi bod yn gymaint o draddodiad yng Nghymru am resymau da. Ond mae angen, dwi'n teimlo, ystyried y cwestiwn yma wrth edrych tua'r dyfodol. Felly newn ni orffen gyda'r her yna. Diolch.